Helo, fy enw i ydy John Wilkes a mae gen i'r fraint o fod yn Brif Weithredwr y Sefydliad Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae gennym ni filoedd o aelodau ar draws y Deyrnas Unedig, ac mae'n ddiddorol mai un o grwpiau diddordeb mwyaf poblogaidd ein haelodau y tu llesiant gweithwyr. Rydyn ni wedi cael nifer o gynadleddau a digwyddiadau ac maen nhw bob amser yn hynod o boblogaidd. Mae'n rhaid bod hynny'n dweud wrthym fod llesiant yn y gweithlu a llesiant aelodau unigol yn flaenoriaeth iddynt ei chyflawni. Ac mae'n ddiddorol, yn ddiweddar rydw i wedi bod yn edrych ar ffigurau a ffeithiau ynghylch iechyd meddwl o ran poblogaeth gyfan y Deyrnas Unedig. Efallai ein bod yn ymwybodol bod 1.6 miliwn o bobl mewn cysylltiad â gwasanaethau iechyd y gig ar hyn o bryd ac mae 396,000 ohonyn nhw'n plant a phobl ifanc. Hynny yw, mae'n deg dweud bod gennym ryw fath o epidemig iechyd meddwl yma yn y Deyrnas Unedig. Ac mae'n benodol, mae'n bwysig ein bod yn myfyrio ar yr hyn yn, gweith, yn y gweithlu ac yn darganfod pob cyfle i gynyddu gwerth llesiant pobl, mae gennym ni'r fraint o ofalu amdanyn nhw a'n a'u harwain. Yng ngeiriau'r diweddar Leo Buscaglia, efallai y byddwn yn myfyrio ar ei Gyfeirier sut y gallem fynd i'r afael â hyn. Gan amlaf rydyn ni'n dibrisio pŵer. Cyfyrddiad, gwên, gair caredig. Clust i wrando a chymoliaeth onest. Neu'r weithred ofalgardd leiaf sydd â'r potensial i newid byd. Rwyf wrth fy modd â hynny. Roedd Leo Buscaglia yn ddarlithydd yn y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol De California yn y, yn y 1960au ac mae ei eiriau yr un mor bwysig heddiw. Wrth fy modd gyda'r syniad mae'r pethau bychain yw'r pethau mwyaf. Yr hyn y gallech ei alw'n weithredoedd o garedigrwydd i'ch gilydd a gyda'ch gilydd yw'r rhinwedd pwysicaf. Ac os caf i orffen gan fyfyrio, Am bwysigrwydd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd, gan ddarllen rhywbeth o'r enw Gorchmynion Paradocsaidd, gan ei fod yn fynharon aml, ein bod yn cael ein dargyfeirio a'n camgyfeirio, gyda'u obsesiwn â'r cyfryngau cymdeithasol ac â barn pawb arall o'r hyn rydyn ni ei wneud. Yn fy marn i, un o'r pethau pwysicaf y gallwn ei wneud efallai yw canolbwyntio ar wneud y peth cywir. Mae pobl yn afresymol, yn afresymegol ac yn hunanol. Maddeuwch iddyn nhw, beth bynnag. Os ydych chi'n person caredig efallai bydd pobl yn eich cyhuddo o gymhellion hunanol. Byddwch yn garedig, beth bynnag. Os ydych chi'n llwyddiannus byddwch chi'n denu rhai ffrindiau ffug a rhai gelynion. Ewch ati i llwyddo, beth bynnag. Os ydych chi'n berson gonest a diffuant, efallai bydd pawb yn eich twyllo, byddwch yn onest a diffuant beth bynnag. Dros nos gall rhywun difetha rydych chi wedi treulio blynyddoedd yn ei adeiladu, ewch ati i adeiladu beth bynnag. Os ydych chi'n darganfod tawelwch a hapusrwydd, efallai bydd pobl yn genfigennus, byddwch yn hapus beth bynnag. Y pethau rydych chi'n gwneud heddiw, efallai fydd pobl yn eu anghofio yfory. Gwnewch bethau da beth bynnag. Rhowch goreu byd ag efallai ni fydd byth yn digon, rhowch eich gorau'r byd beth bynnag. Ar ddiwedd y byd mae e'n rhyngddo chi a Duw. Doedd e byth rhyngddo chi a nhw beth bynnag. Geiriau gan Keith Kent. A theyrnged addas dwi'n meddwl, ar gyfer diwrnod iechyd y byd. Hwyl fawr.